Nibdew din is-sensiela bis-suġġett Il-Passa tal-Għasafar. Issa, qabel ma nibda, għandi mistoqsija għalik. Fejn tmur meta għandek il-ġuħ? Jiena naħseb li tmur fil-kċina, le? Probabbli dritt għall-fridge. Issa, għandi mistoqsija oħra. Fejn tmur meta qed tħoss il-bard? Minn daw iż-żewġ kmamar naħseb jien taqbel miegħi li tagħżel kieku l-kamra tal-lemin, fejn hemm il-qattus u t-tapit u l-fireplace. Ma tmurx fil-kamra l-oħra fejn għandek tieqa miftuħa, kesħa dieħla, bard u xita. Mhux hekk? Fil-fatt, l-annimali wkoll iħossu l-istess bħalna. Jaqbadhom il-ġuħ, pereżempju. Imma mhux sa jsibu ikel lest bħalma tagħmel inti kemm tmur fil-kċina. Iridu jfittxuh l-ikel. U jsibuh. Hawnhekk qed naraw xagħat, qed naraw għasafar, gremxula, naħla u anke kamaleonti jinqabad b'ilsienu barra, qed jaqbad farfett. U l-annimali jħossu l-bard ukoll. He, u l-ikel mhux dejjem faċli li ssibu għax kollox jiddependi mill-istaġun. Kulħadd jaf illi l-iktar li jkollok fjuri fir-rebbiegħa u dan ikun iż-żmien meta l-iktar li tara żnażan u friefet u naħal. Allura x'jiġri fix-xitwa jew fil-ħarifa jew fis-sajf meta ma tantx ikun hemm fjuri? Fix-xitwa, ħafna mill-insetti jmutu jew jistaħbew. Taf int bħalma jagħmlu n-nemel meta jinżlu taħt l-art. U ħafna siġar qas ikollhom frott. Issa sew? Minn fejn sa jsibu l-ikel l-għasafar? Fix-xitwa, l-għasafar ikollhom joqogħdu barra fil-kesħa u fis-silġ u fir-riħ. U jħossuh il-barta? Aħna moqdijin għax nistgħu noqogħdu ġewwa u nilbsu ħwejjeġ ħoxnin, nixgħelu l-heater. Imma żfur mhux sa jagħmilha din. Mhux sa jintefa' ġo kamra ħdej fireplace bi pakkett ħniex friski mimlijin lesti għall-ikel, bid-dressing gown u l-papoċċ tas-sodda. Mhux hekk. Ejn niffukaw daqsxejn fuq Huttafa. Huttafa huwa l-għasfur li qed tara fl-istampa. Faċli tagħrafha Huttafa. Qed taraw dak id-denb maqsum fi tnejn? Dan raġel għax għandu dawk il-biċċiet ta' denbu twal ħafna. Din il-ħuttafa faqqset ġo din il-bejta flimkien ma' ħutha. Kemm jagħmlu bejta sabiħa hux? Dik il-bejta bit-tajn jibnuha. Il-bejta kienet f'razzett fil-kampanja fil-qalba tal-Ewropa. Hawnhekk ara, qed taraw dik it-tikka ħamra? Hemm tiġi l-Ewropa. U fir-rebbiegħa u fis-sajf it-temp ikun perfett għall-għasafar. Immissa ġejja x-xitwa u jekk l-għasafar ma jitilqux minn hawn imutu bil-bard u bil-ġuħ. Imma fejn sa jmorru? Heq bilfors irid ikun post sħun, xemxi, fejn hemm l-insetti. Xi mkien fejn hemm weraq ġodda u xagħat jikluhom. Frott. Hm. Fejn? Fejn? 'l bogħod mill-Ewropa? Hija. Xi mkien hekk. Iva, hekk. Fjuri, insetti, frott, temp sabiħ, l-Afrika! Perfett! Hemmhekk iridu jmorru l-għasafar. He, imma biex tasal sal-Afrika, trid ittir. U din jgħidulha l-passa. U għalhekk jisemmu l-passa tal-għasafar. Din tkun meta l-għasafar itiru mill-Ewropa sal-Afrika. Jew minn kontinent għal ieħor. Qisha faċli u tinstema'. Hm, mhux eżatt. L-ewwel nett hemm vjaġġ twil ħafna u minn kollox jista' jiġri. Ara per eżempju għandek l-Ewropa fuq ix-xellug qed tarawha? U l-Afrika fuq il-lemin. Però fin-nofs għandek baħar u trid taqsam il-baħar. Imma żomm! Qed taraw dik il-gżira żgħira? Tafu li mhi dik? Malta, tajtuha naħseb hu. Malta qiegħda ġo nofs il-vjaġġ tal-passa tal-għasafar. U għaliex importanti li ssib il-gżejjer fin-nofs, gżira bħal Malta? Meta inti għasfur u qed taqsam bil-passa, issib ħafna affarijiet diffiċli mhux biss il-baħar, għandek per eżempju l-muntanji. U tgħejja għax ikollok ittir fl-għoli u fil-kesħa. U jkollok taqsam il-baħar u dak il-mewġ, aħ, x'kesħa u x'guffaġni ta' mewġ! U jkollok taqsam id-deżert, sħana u nixfa, imkien fejn tistrieħ, aħ, diffiċli, eh! U kif sa tirbħilhom dawn il-problemi kollha? Heq, għandek għasafar li kapaċi jgħumu bħal papri li qed taraw hawnhekk. Imma l-biċċa l-kbira tal-għasafar ma jistgħux jgħumu, bħal dal-fjamingu, ajkli, għasafar żgħar, stork. Dawn l-għasafar kollha l-pitirross hemmhekk, dawn l-għasafar kollha ma jafux jgħumu. Allura, heq, meta qed jaqsmu l-baħar, ma jistax jieqfu, jekk jgħejjew. jegħrqu, għax jieqfu u ovvjament jibilgħhom il-mewġ. Imma b'xorti tajba hemm il-gżejjer. Hawnhekk jista' jieqfu u jistrieħu u Malta hija waħda mill-gżejjer u għalhekk pajjiżna importanti ħafna waqt il-passa. Ara daqsxejn dawn l-irsieset. Daw waqfu. Imma kultant in-nies jinsew ikunu ġentili. Jagħmlu ħafna ħafna affarijiet koroh għal dawn l-għasafar imsieken li qed ipassu. Jaqtgħu s-siġar fejn jistgħu jistrieħu. Jibnulhom il-ġonna u l-kampanja fejn is-sena ta' qabel jiftakru li kienu niżlu jistrieħu. Jaqbduhom. jagħmlu ħafna ħafna storbju, ma jistgħux jistrieħu bil-kwiet, jibżgħu dwal kullimkien, jekk mhux karozzi dwal tat-toroq u dwal tal-lukandi, jikkaċċjawhom, joqtluhom. Il-plastik, ir-rimi li narmu jeħel magħhom ma jkunux jista' jtiru u l-ħin kollu nħammġu. il-power station, it-tniġġis tal-karozzi, iħammeġ l-arja u jimirdu u ma jkunux b'saħħithom biex ikomplu l-vjaġġ. Fil-fatt, mhux l-għasafar kollha li jitilqu mill-Ewropa jirnexxilhom jaslu l-Afrika. Imma hemm ħafna li jirnexxielhom, u dawk li jirnexxielhom ikunu straħu fuq gżira bħal tagħna, ikunu kielu u lesti biex jerġgħu jtiru. Ajma, wasalna l-Afrika, ajma x'hawn hawnhekk! Hawn id-deżert. Qed taraw dak il-ħafna ramel, dik nixfa kbira, u kif tasal l-Afrika issib id-deżert tas-Sahara. M'għandekx x'tiekol, sħana kbira u għeja kbira, m'għandek x'tixrob. Trid vera tkun b'saħħtek biex l-ewwel taqsam il-baħar u mbagħad taqsam id-deżert. Imma tal-għaġeb, ħafna, ħafna eluf ta' għasafar jirnexxielhom jagħmlu dal-vjaġġ kollu u jaslu f'post sabiħ, f'xi oażi, fejn għandhom kull m'għandhom bżonn. Post tajjeb biex jgħaddu x-xitwa, isibu l-ikel, isibu l-kenn, u t-temp qiegħed eżatt. u hemmhekk jibqgħu sakemm it-temp jerġa' jibda jinbidel u l-Afrika ssir sħana wisq u l-insetti jibda jmutu u jkollhom jerġgħu jibdew il-vjaġġ. Qed taraw dawk il-vleġeġ roża? Dawk huma r-rotot li jieħdu l-għasafar tal-passa u waħda minnhom tgħaddi eżatt fuq il-gżira tagħna kemm aħna b'xortina. U taf x'hix? Bħalissa, peress li r-rebbiegħa, għaddejjin l-għasafar minn fuq il-gżira tagħna. Gawduhom nies u ħudu ħsiebhom. Tiftakru tuħdu ħsiebhom? U wasalna fl-aħħar. Hawnhekk għandkom indirizz fejn tistgħu tibgħatu jekk għandkom xi mistoqsijiet fuq dan din il-preżentazzjoni jew fuq xi suġġetti oħrajn li jkollhom x'jaqsmu ma' natura f'Malta li tixtiequ li aħna nitkellmu dwarha f'dawn il-live sessions ta' Dinja Waħda kull ġimgħa, kull nhar ta' Ħamis. Il-Malti sa jkun bejn l-għaxra u nofs u l-ħdax u bl-Ingliż sa jkun bejn ħdax u nofs u nofsinhar. Ciao!